Ol ka'i yaa galaana ilmi barbaacha yaana. Hawwata akka dhaabbadha. Galatooma.

Kitaabni kun irra kabajamaa kitaaba duniyaa gubbaa jiruu. Beeytani? Kitaabni amma isin asi qara'aa jirtan kun irra kabajamaa kitaaba duniyaa gubbaa jiru. Nama akka keessanitti amma waan kana qara'aa jiru yoo ta'e malee Namni waan bareedaa qara'u duniyaarra hin jiru isin malee. Nuti aniin amma isin agartan kunis amma jaarsaa hoon akkuma keessan kana qaraatu yoo rabbi fedhe isin kana keessa nama maama ta'u nama sheeka ta'u nama muftii ta'u nama isin kana keessaa baya namni sun. Isin amma ogga laaltani akka nuti warra magaalaa isiniif fakkaannaa mee ogga laaltana? Akkasii ree? Warra magaalaa dhufe fakkaannaa mee ogga laaltan? Ani akkanumattin qara'aa ture. Isin amma ifa qaraatan. Nuti ibidda shidannee qoraan bobeessinee qaraana. Isin amma kanarra teessan. Nuti immoo lafuma Rabbii tana dhabumarra teenya. Lafuma Rabbii tana. Kallolleen bakka masgiidaa hin jirtu. Lafuma Rabbii tanarra teenya. Qoraan finnee Bubeessaa finnee maghriibaa fi hanga ishaa'ii bubeessaa san bubeessinee karaadha subhi irraa hogga baanees akkuma keessan kanatti qabbanasi waan tokko isin amma kana uffattanii mi takkaa ijatti nagarre nu takkaa ijatti akkanuma harka marannee akkanuma teenya malee akkasii beektu qamisni uffannu sunillee jijjiramaadha marxoolleen hin jirtu yoo feene shamizuma tokkicha ofitti gaggaayanii Sunis ciramaa namaa san harkuma keenya kanaan oowwifanna akkana jennee malee huccuun amma isin qabdan tun nuti huccuu tana hin qabnu. Akkasii beeki garaagarummaa fagoo beeki. Garaagarummaa fagoo. Achi keessa dabarree amma warra magaalaa isiniif fakkaannaa mee obbolaan tana. Dubbiin jabduun bakka teessan tana. Wanni isin hojjetaa jirtan kun waan hedduu bareedaati. Hedduu irraa gammanne waan irraa gammanne irraa waan kana. Diin amantiin islaamaa wanni biyya tanatti ittiin tiikfamte qur'aana kanaani. Qur'aana akkana ijoolleen kana dargaggoonni warri kun irratti wareegamee qaraase abaabiyyoonni akaakayyoonni qaraasisan kanaani amantiin biyya tana jiraachuu dandeessi. Kanaafu waan bareedaa godhaa jirtan rabbi isin haa guddisu. Barnootas barnoota hoggaa barattan ijoolleen qur'aana qaraatu barnootattis isiin jabduudha.

Kana ta'uuf barnoota bareechitaniin. Namni Qur'aana qara'u barnoonni isa hin dhibu. Akkasii beekta. Kan kitaaba Rabbii biraa bu'e qaraatanii kitaabni namni tolche akkami isin dhiba? Barnoota akka gaarii waxxartanii barattanii Qur'aana kana wajjin gaafa barattan ijoollee hin hanne

inshallah yeroo muraasa booda quraana kana haarawa isinii goona inshallah har'a booda dullacha kanatti hin qaraatan yeroo jabaadhaa rabbi isin haa guddisu rabbi isin haa barsiisu rabbi isin haa barsiisu rabbi barnoota ammayyaa kanas hunda abbaa isin haa godhu biyya tanatti isin amma irra filatamtuu ijoollee

Amma sii gale inshaalla masgini keessan kunillee koorneesa kaallee ni godhama rabbi itti kadhanna rabbi masgida kaallee koorneesa kanallee godhee bareechee isin rabbi haa tolchu ani nin beeka karaa kanarratti lammaatanii ijaartan karaa kanarra dhaabbatanii ija faajee gootan rabbi isin haa guddisu warra waan kanarratti laffa'e hunda rabbi barakaa isin haa godhu dhaggeeffa karaa yaanu masgida calanqoo Masgiidul Shuhadaa, bakka Calii Calanqoo bakka murti guutuu hawaasni keenya, ijoolli keenya, abboonni keenya itti wareegaman san bakka sani masgiidni kun. Ollaa san bira jechu. Xiqqishuma bira osoo taate. Masgiida sanis subii salaannee ijoollee bareedduu tana ta Qur'aana qaraatu. Eenyu maqaan kee?

Santu isin keessa jira. Biyya akkasiiti guddadha. Kan biyya tana fayyadda diininis, duniyaanis, diinagdeenis, qabeenyaanis amma sini galee biyyi tana guddiftan inshaalla. Kan soolaa argadhe anillee narraa. Ayyo hin tolu. Ni bareedaa mi? Gaafa dhanqara waan sola kun hin jiru sheekh. Harka akkana marannee qabban.